Näçe indi boljak kamata? Adam gelmedi ha, öýe barmaly. Ha bizem gidýändir taýlarda oturýanlardyr ha. Näme diýip egleneler taýda? Men näme deýin o taýa girip? Ýa-da orta men. Ýa men näme deýin otaya girip, ýa-da guramaçy bolmasa mundan ar tolk ýok.
Tolk bar. Bar iýer-de bulam. Aýyr kamera.
Goşgyň okada ýöri berdäni. Okamada ýazda ýöri ber diýdi. Alyp bar diýip goýaýdym. Başaraýmy? Güli açylanda ysgaň adamlar täzeden. Güli açylanda ysgaň adamlar. Pursatynda günleň lezzetin duýuň täzeden. Güli açylanda ysgaň adamlar, Pursatynda günleň lezzetin alyň. Ýoklugynda ajy-arman dadandan Ägirt gadryn diri wagtynda biliň. Ynha, mähriban adamlar, biz häzir ussat alypbaryjy, ak ýürekli ynsan, päk ynsan Kadyr Atabaýewiň rysgally ojagyna girmezimiziň öň ýanynda durus. Sebäbini bilýäňizmi? Sebäbi Kadyr Atabaýewiň bu gün doglan güni. Ynha mähriban adamlar Ada Production-yň Aşgabat restoranynyň Begmyrat Amangulyýewiň hemaýatkärlik etmeginde biz häzir Kadyr aganyň doglan gününi hemmämiz üýşüp jem bolup gutlarys. Aşgabat restoranynyň dastavkasy ýetip geler. Bizem hemmämiz üýşüp jem bolup Kadir aganyň rysgally ojagyna gireris. Yarın anla. Aha, gör nähili owadan tort bolupdyr. Kadyr agamyzyň öz ýürejigi ýaly. Nesip bolsa häzir lift gelse, Kadyr agymyzy begendireris. Salam Kadir agyň öýi haýsy? Salam. Bu da Waliýa sag bol.

Ada production studio bar. Hemem Begmyrat Amangulyýew diktor bar. Hemem Aşgabat restoranyň sowgady size şu. Bula meň sowgadym täze kitabym. Ene täze kitabym çykdy. Şuny. Sag boluň, köp sag boluň. Ene.
Tüweleme Kerimjan. Ha.
Ýaşyňyz uzyn bolsun. Allah uzak ýaşa. Höwri köp bolsun. Hawa Begmyradyň özi ýazgyda bolup gelip bilmedi. Sizi çyn ýürekden gutladyz. Allajan uzak ömrüňiz bolsun, aramyzda bir ýol ýörelge bolup, kän ömürler görmegiňizi çyn ýüregimizden arzuw edýäs. Sag boluň, sag boluň. Oglanlaryň adyndan. Ýigitlerimize-de hemmesine sag bolsun aýdýas. Begmyrat Amangulyýewe köp minnetdarlygymyzy bildirýäs. Şu gün ýaňy jaň etdi ol maňa. Şunýalaky bir dabara edäýsek diýip. Hawa. Minnetdarlygy bildirýäs. Aşgabat medeni-dynç alyş merkeziniň Kollektiwlerine, oglanlaryň hemmesine tüwelemegiňiz ama oňat günlerde, toýly günlerde duşalyň. Sag bol, Kadyr aga. Onda geçiň Haşak başyna. Biz oturalymy?
Geçiň Haşak başyna.
Höwri köp bolsun, malades. Sag bol, Kadyr aga. Tüýs. Malades. Bir özüňize gowşuraýyn diýip ýördüm, tüýs oňaýly gün bolaýdy şu güne. Oho oýna.
Şu neme ýany Begmyrat bilen ýaly indi seretsin diýeli. Neme ir bilen mergen gutladandan internetde goýan bolmalyda. Hawa. Ýa hemmesi gutladylar.
Hawa.
Maladýes, ömri köp bolsun. Hakyky garýa diýen şu wagt. Ýörite siz üçin ha. Gowy dostumyzda. Ýörite şuny ýalaky gowy günde doglan günümizde. Aý häzir näme stresli adam ýogsa dostlaň köpüsini neme edibem bilemok. Şuny neme nasaglyk bolsa hemme zatlar oňat bolup geçen soňunda hemme zat gül ýaly bolup gider. Ynha Kadyr aga Aşgabat restoranynyň bir ýörite aýratyn bir Naz nygmatlaryndan ybarat e, podnos diýilýär muňa. Ugradypdyrlar size. Tüweleme köp sag bol. Janyňyz sag bolsun. Şu ulus iliň halkyň size bir goýýan hormatyndan nyşan şu. Sag boluň. Sag boluň.
Aramyzda bolup, elmydama owadan sesiňizden ganyp ýaşamak hemmämize miýesser etsin. Sag boluň. Men gaty minnetdar. Ilki bilen Aşgabat dynç alyş merkeziniň agzybir kollektiwlerine minnetdarlygymy bildirýän. Bize goýan hormatlary üçin ilki bilen äşi dogrusyny dogry aýtmaly şu ýurdumyzyň parahatçylygy we halkymyzyň agzybirligi hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun ýurdumyzda işleýän her bir sungat adamlaryna hormat sylag edýärler bu zatlar hemmämizi begendirýär onnoň Adam gün-günden öňküsinden hem joşgunly işläsi gelýär. Ine şu wagt meň ýanymda Kerim Hallyýew, ýaş şahyrlarymyzyň biri. Eýýäm tüweleme ýaşlygyna seretmezden, halk köpçüliginiň eýýäm köňül köşgünde bir gowy tagt guran şahyrlarymyzyň biri. Ömri uzak bolsun, jany sag bolsun. Sag bol, Hallyýew.
Begmyrat
Amangulyýewe özümiň minnetdarlygymy bildirýän. Hawa, tüweleme hem gowy alyp baryjymyz, telewideniýämiziň ýaş ýyldyzlarymyzyň biri, ak ýol arzuw edýän Kerimjan ikiňize-de, oglanlara, surata düşürýän oglanlara. Ada Production.
Aha, Production, hemme ýigitlerine köp sag bolsunam aýdýan. Indem tüweleme ýörite, meň şu günki doglan günüm mynasybetli.

Dadalyň uzak ýaşa Haýdar uzak ömür bersin. Sag bol. Hawa, saglyk bersin.
Sag bol. Hawa, sizi terbiýeläp ýetişdiren ata-eneleriňiziň jany sag bolsun. Edep terbiýe beren şu hemmäňize şu oglanlarymyzyň hemmesine medeniýet sungat adamlarynyň hemmesine özüň minnetdarlygymy bildirýän. Haýdar aga bu gün seň doglan günüň biz gutlaly. Janyň sag bolsun. Uzak ýaşa. Sag boluň. Hany indi şu tortdan Oglanlar geliň makali A production-yň. Ada, ada.
Ada, ada production.
Ada production. Geliň ýigitler.
Ana, ana, gel.
Esraýyl boldy. Kadir aga sen arkaýyn oturyber. Ýok, ýok, ýok, ýok. Özümiz gider, onda uzak ýasa. Oglanlar hemmäňize taňrygylykmy aýdýan. Hormatlap, sylaglap geleniň üçin Kerimjana. Begime, Begmyrat jana hemmesine Taňryýalkasyny aýdýan. Aşgabat dynç alyş merkeziniň hem kollektiwlerine goýberen hormatly sylaglary üçin Taňryýalkasyny aýdýan. Hemmesine ýürek. Oglanlaryň özüne-de haýsy production diýdi? Ada production.
Ada production. Sag bol Kadyr aga. Ýes. Sen arkaýyn dem ediber. Özümiz gül ýaly. Ynha mähriban adamlar. Juda bir sogaply gowy işleň birini etdik Allajan Kadir agamyzyň jany sag bolsun aramyzdaka gadyryny bilmek hemmämize miýesser etsin şuň bir ýöne aýdýan sözüni telefonda eşitmegem bagt şul adamyň şeýle ýakymly sesi bar Allajan hemmämize şunuň ömri ýaly ömür şuň abraý ýaly abraý bersin janyňyz sag bolsun Kadir agamyzam uzak ýaşasyn sag boluň.